Felly heddiw, ni'n mynd i bod yn trafod gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg gan Wales Interactive. Felly, yeah. Ni wedi chwarae cwpl o gemau, wel, ni wedi chwarae'r gemau i gyd, mae yna tri, tri gem i gyd. Hmm. Sef Maid of Scare. Uh, Yn hoffi un hwnna. Yeah. Roedd hwnna'n really good. Rwy'n really hoffi un hwnna. Ni jyst mynd mewn.
Nawr ni dechrau, nawr ni wneud nhw un ar y tro, jyst i pob, gallu yeah. jyst trafod nhw a siarad. So, y peth am y gêm yma,

Mae'r cân yna, a Sio Gân yw'r enw'r um, cân, a sut mae fe'n yeah. cael ei canu mor... Um, Wel, mae'n brawachus, a mae fe... Mae rhywbeth... Ti'n gallu clywed yn syth mae yna mynd i bod ochr tywyll iawn i'r gêm.

Ie.
Mae wedi cael ei osod yn 1898 a ma' fe wedi wel ma' wedi selio ar yym stori o Elizabeth Williams a oh gosh mae'n dweud y teulu sy'n yy o yy torture slavery piracy and a supernatural mystery felly ma' lot o bethe'n digwydd yn y teulu yma a chi'n ca'l teimlad yn syth achos ma' lot o cyfeir- nodau yy o'r gorffennol o'r llythyron a ie ni methu roi gormod i ffwrdd on' ma' fe'n gêm werth gwylio. Ie achos ma' ma'r cymeriade 'ma cy- gyd yn ca'l eu mudo fel muted so so nw'n gallu siarad a nw methu gweld chwaith ydyn nw? Na, y rhai, yr, um, y base, I guess, y base, the base monsters? Yeah. Like, nhw, nhw, nhw, nhw methu gweld, ond nhw, on nhw gallu clywed ti. Yeah. So, ti angen bod yn dawel. yeah. Mae'r, yeah, mae'r uh, atmosphere, beth di atmosphere yn y Cymraeg eto? Mae'r uh, awyrgylch, ie. Yeah. Awyrgylch, diolch. Mae'n yeah. mae mor dda yn y game hwnna, mae'n just, nhw wedi nail o'r hwnna. Yeah. Definitely. Na, Ac roedd fi yn hoffi'r mechanic o'r um, y ffaith bod y, y monsters methu gweld ti, ond dwi'n gallu clywed ti, so... A ti'n gallu dynyddio hwnna i'ch, i'ch uh, advantage ti hefyd. Ie, yeah, na bendant.
Fel, ie, yeah, bells ar like a... Oh, a concierge yeah, desk. Yeah, yeah, yeah. So ti'n gallu like, ringo hwnna, cifio, when nhw'n redeg i at fe, actually sneak, sneak around nhw a popeth. Ie. Yeah.
Na oedd o- oedd honna'n yy yym i m- wel mo- odd honna'n pwynt eitha pwysig yn y gêm lle dyna ffordd... Ie. ...o'ch chi'n gallu osgoi os os ni jyst yn edrych fan hyn chi allu gweld y map a chi'n gallu canu'r clychau yna a wedyn ma' hwnna'n danfon nw i rywle arall i chi ca'l rhyddid i i fynd i'r cyfeiriad chi isie mynd i. Ond yy... Ie. ...na mae'n neis fi fi'n credu ma'r Ma' o ma'r bit hefyd pan ma'r anghenfilod yma yn dal ti oh my gosh dy- ma' ma' rwbeth achos chi'n gweld... Ie. ...o fel y pwynt yy y cymeriad chi'n gweld yr yy y dwylo yn mynd dros eich ceg a'ch gwyneb ma' ma' ma'n creepy iawn ma'n horrible yym. Ond ie. Yeah. Gosh. Mm. Ond ie, yeah, dwi'n teimlo o ran y gêm, um, os ni'n mynd nawr i'r gêm arall, peidiwch cnocio dwywaith. Um, mm.
sef, Na, sef... roi heb di chwarae un hyn. Ie. Yeah.
Wel, i fi, mae'r ma, ma, ma gêm yma... Um, Fi'n siŵr oedd un... O, ni, ni di roi hwn. Mae un o'r fideos fan hyn gyda peidio chnocio dwywaith. Um, yeah, roedd hi'n gwil... Actually, roedd hi'n gwylio ti chwarae fe. Ie. Yeah.
Ond... O, oh, oedd hyn y gêm roedd ti'n colli'r uh, axe.
Yeah, yeah. So, gyda pig... Yeah. Dyna, oedd hwnna'n rwystredig iawn, achos yeah. mae ma gym... Yeah. I fi, mae Made of Scare, o ran gemau Wales Interactive, mae'r un fwyaf diweddar, a mae fe'r un sydd wedi cael ei wneud ac yn fwy... Um, fi ddim eisiau gwneud ei gorffenedig, achos yn amlwg, oedd peidiwch nocio dwywaith wedi gorffen ond yym odd 'na bits yn y gêm lle os o' chi'n gollwng eitemau mewn mân penodol odd e'n torri'r gêm odd ddim modd ca'l yr eitem yna nôl... Hmm. ...achos odd e'n cwmpo lawr fel y y bo- y y ll- y llawr a unweth ma' fe 'di mynd chi angen yr eitem yna i neud ran o'r pos sef y puzzle yym A ie fi'n credu ma' ma'r thema yna o datrys posau gwahanol yn rhedeg trwy gemau yym a dyma ni. Hmm. So dyma dyma ni esiampl yym peidiwch cnocio dwywaith. Felly chi'n gallu ti chi'n ta- chi'n ca'l yr un teimlad ma' nw yn yr un thing o gemau arswyd a bod nw'n yym

gorffen e achos wnaethon ni gollwng y bwyell yn, yn un rhan o'r gêm. Ond ni wedi wneud e cyn hynny. Ni wedi chwarae... Mae modd chwarae'r gêm yma mewn VR. Yeah. Oh, yeah. Ond ni, fi wedi gorffen y gêm yma o'r blaen sy'n neud y ffaith bod pan mae fe'n torri, mae hyd yn oed fwy rwystredig. Ac oedd hwnna, o'n i wedi wneud um, fel marathon gemau gyda fersiynau Cymraeg. Yeah.
A Rwy'n fi'n anghofio rwy'n ni'n chwarae fe yeah. yn Philly Fest. Dyna yeah. pwynt.
Fi'n fi ho eitha hoffi'r posau'r puzzles gwahanol sydd, ond... Mae'n nhw'n da.
Um, yeah, yn amlwg, os mae gêm yn torri, mae'n mynd i spoilio'r profiad chi'n cael. Ond os ni jyst yn... Neu trio llusgo hwn nawr i jyst dangos chi rhan arall

Ydy, ydy.
Rage quit nhw'n galw fe fe. Pan mae pobl eisiau just yeah. gadael. Um, um, yeah. Ti'n ti cael y teip fan hyn nawr, gyda peidio cnocio dwywaith, oedd... Oedd e gyda'r un fath o syniad bod na rhywbeth wedi digwydd a mae rhaid i chi mm. ffeindio um, datrys y problemau yma, cael eitemau a wedyn roi nhw yn y uh, Fi eisiau dweud, ydyn nhw'n galw hwnna'n pentagram? Dyna... Ie, yeah, rwy'n meddwl.
Ie. Yeah. Yeah. Roi e fyna, a chi'n... Chi uh, Ie, yeah, ond yr un naws yw e, ond i fi, er, mae Made of Scare gyda fwy o cynnwys, fwy o stori, mae'r stori'n gryfach, a ie, yeah, ges i ddim profia, profiadau anodd gyda y gêm yn torri felly e- ma' hwnna'n amlwg a yy yn profiad gwell i bawb. Hmm. Na.
Ie roedd fe'n teimlo'n tipyn bach fwy yym beth ti'n gyrru? Cabaledig? Ydy hwnna'n polished? Ie, yeah, polished, just dweud polished, achos fi'n deall beth ti'n dweud. Yeah. Mae... Ma... Oherwydd mae'n ma y gêm mwyaf newydd nhw ydy e. Ydy. So, ydy, a maen nhw'n mynd i gwella ydyn nhw gyda amser a roi... Oh, yeah. Os nhw'n buddsoddi fwy o amser neu fwy o arian neu fwy o talent yn creu'r gêm, um, yn amlwg chi allu gweld hwnna. Ni fel y chwaraewyr yn, yn, yn gweld yeah. hwnna. Lle... O, mae yna tri, tri blwyddyn rhwng y dau gêm.
Ie. Dw- no, uh, peidiwch â cnocio dwywaith yn 2017 a wneud y sgîr yn 2020. Ie, rai bod nhw'n teimlo bod na rhywbeth yna i wneud un... Achos i fi, ma' nhw'n eitha tebyg. Ma' nhw yn yr un genre, yn dydyn nhw? Tiod? O ie, ma' nhw Yym.
yn yr un genre rili. Beth di enw'r genre hwnna? R- Rwy rwy'n just meddwl am like the amnesia genre. amnesia oedd y gêm c- cyntaf o'r style Okay. So na, roedd hi'n, you know, gwylio. Yeah. Rei, rei byth di chwarae fe, ond dwi di gwylio, like, YouTubers chwarae fe loads. PewDiePie yn chwarae fe, loads. So, ac, um, Markiplier. Yeah. so, roedd nhw'n rhoi cyntaf, roedd hi'n, like, gweld o'r genre game hyn. Yeah. Uh, so, so fi'n cofio yn ystod y stream yma, o'n i... Fi ddim yn siŵr. Okay. Mae arswyd so... i fyw, arswyd, felly. Dwi ddim, achos dwi ddim yeah. yn chwarae gym arswyd, sa'n treulio lot o amser. Nes i hwn, achos oedd e'n cyfle dda i uh, profi gêm a chwarae gêm cyfan a yeah. dathlu y ffaith bod yna fersiynau Cymraeg wedi lleoleiddio i'r Gymraeg. Mae ma fe'n gret, ond uh, Ie. Ie. Yym dwi ddim fi fel arfer fel welwch chi gyda'r yym fideos Resident Evil saith dwi fel arfer yn cadw bell i ffwrdd o unrhyw ar- gemau arswyd achos dwi ddim yn hoffi nhw. Yym ond na ti ti'n well at chwarae nhw na fi. Yym ond na bydden i ddim yn dewis fel arswyd fel y gen- fy hoff genre ond w- yy fi'n gallu gwerthfawrogi gêm t'od y gêm fel mae e a yym... Hmm. ...d- dwi yn gweld gwahanieth mawr rhwng y dou. Fi'n falch dath... Ie. ...neud y scare achos yym dy- o- odd honna'n y ffaith bod nw wedi defnyddio'r yym cerddoriaeth Cymraeg hefyd odd honna'n... Ie. ...neud lot o- odd honna 'di creu lot o sylw positif yym... Definately. ...a gobeithio fi'n gwbod nw yw'r prif datblygwyr a um, cyhoeddwyr gemau fideo yng Nghymru. Chwarae teg iddyn nhw arwain y ffordd o ran datblygu a neu'n siŵr bod yna fersiynau Cymraeg. Um, yeah. Dim ond, tiad, ni'n mynd i symud ymlaen nawr at y trydydd gêm. Uh, pa gêm oedd hyn?
Oedd hyn uh, Master Reboot? Ie. Yeah. Um, yeah, oh, Master Reboot, Master...

like, enw wahanol.
Fi ddim yn siŵr. Falle Master Reboot ddim yn swnio'n dda mae'n Cymraeg neu rhywbeth.
Na, fi'n credu y, y, y, y reol gyda lleoleiddio yw i ddim trio pob tro i, um, i gyfieithu fe...
Prefail gychwyn.
Beef Master reboot, oh, ie, no. prif ail gychwyn.
Ond oedd ddim yn swnio fel... Na. A ti'n methu... Ti'n methu...
Rolio'r bant o'r tafod. Fy ni'n dweud, os chi eisiau lleoleiddio unrhyw gêm, a sgoi um, yeah.
trio cyfieithu fe trwy Google Translate yeah. neu trwy wneud e'n uniongyrchol yeah. uh, gair am gair, achos chi angen cael y teimlad o beth maen nhw'n trio rannu. Exactly, yeah. So, Ond mae hwn bach yn kind of seicolegol hefyd. Dwi'n cael y teimlad bod e bach... O ie, mae yn.
Mae'n wahanol o ran... O ran y stael. Dwi e ddim yn amlwg fel gyda yr uh, arswyd y gemau eraill, mae'n amlwg bod chi mewn tŷ mawr, crand, ond sy'n brawychus, a bod chi'n um, yeah. redig i ffwrdd o ryw ysbryd neu ryw tiod, a bwys fel. Ond mae hwn i fi yn rhywbeth fwy seicolegol lle chi yeah. gorfod kind of, hmm. gweithio mas pethau mewn... Ie, yeah, fi... Sa'n siŵr beth yw'r ffordd gorau, ond mae fe bendant yn wahanol iawn yn dywe i'r doi arall. Mae'n gwneud eich ti fel...
Mae'n gwneud ti fel uh, cwestiwn i reality. Ie, ie, ie. Ti'n mewn.
Oh, okay.
Like beth sy'n...

y steil y celf yn y game hwnna. Mae'n yeah. quite stylised ydy e. Ydy, ydy.
Mae'n ma, ma, ma ffinio ar fel trippy, mae'n eitha trippy, okay. fel psychedelic weithiau a... Mae gallu gwneud mashup o Pokemon yeah.
a Pocahontas. Ti'n ti'n gweld, mae ma, ma rhywbeth eitha fel yn y dyfodol hefyd amdano fe. Uh, Don't Knock Twice is a first-person VR horror game based on a psychologically terrifying urban legend One knock to wake her from her bed, twice to raise her from the dead. Ok, so maen nhw wastad yn mynd ar ôl chwedlau, chwedlau a pethau sydd, fi'n credu y Baba Yaga oedd y, yeah. y chwedl sy'n dod trwy mewn peidiwch cnocio dwywaith, neu don't knock twice. A wedyn, maen nhw wedi kind of, ar ôl, beth oedd e, tri blwyddyn o wahaniaeth neu doi flwyddyn o wahaniaeth? Oh. Tri. Tri. Wel, maen nhw wedi meddwl, oce, okay, mae hwn yn gweithio, dwi'n hoffi'r syniad o mynd ar ôl y chwedle. Mae pawb yn hoffi bod no, tiwod, cael ei brawychu neu ofni gan chwedlau. Mm. So, eitha nhw am rhywbeth oedd yn fwy lleol. A dwi'n gwerthfarogi bod nhw wedi wneud hwnna, achos mae ma' lot o ma' llawer o bobl so nhw'n gwbod am y straeon a'r chwedlau lleol so i i greu hwnna rhywbeth o Gymru yym o ardal s- yn Pen-y-bont dwi'n credu yym o mei- Maid of Sker ond ta beth unrhyw le yng Nghymru ma' fe'n dathlu ein y ffaith bod 'na straeon ffantastig gyda ni f- a diwylliant ni mewn ffordd. Yeah. So, mae'n dweud, Made of Scares, a first-person survival horror set in a remote hotel with a gory and macabre history from British folklore. So, nhw, fi sa'n gwybod, b- pam maen nhw ddim yn just dweud Welsh folklore, fe? o, British folklore, gadle him in, gadle him in. Brave Yeah. the nightmares of the quiet ones, do not panic, don't, don't even breathe. So, dyna, maen nhw'n rhoi rhyw fath o syniad i chi fyna o ran y mecan neg o os chi'n neud gormod o sŵn, hyd yn oed os chi'n anadlu, bydd y bwystfilod yma yn dod ar ôl chi. So, o ie, yeah, ma' hwnna'n neis. Um, o beth dwi'n clywed, mae'r adborth wedi bod yn positif am y gêm. Um, Yeah. Ond, ie, yeah, e- enaid coll oedd un o'r rhai cyntaf nhw. Beth, fi'n credu, os fi'n gallu yeah, ffeindio hwnna. Oedd yna um, fel de, dros deg mlynedd yn ôl ben dan. 2013. Waw. O, oh, naw mlynedd. Mae hwnna'n... Yna, ie, yeah, naw mlynedd. Waw. Felly, um, mm. chi'n gallu gweld rhyw fath o ysbl... Wel, maen nhw'n gemau gwahanol, ond yeah. dwi ben yn gweld well, yeah. gwelliant o peidio cnocio dwywaith i uh, Made of hmm. Scare. Mm.

Na, rhaid dweud, a fi wedi cwrdd â dau bana, a fi'n gwybod mae cyswllt gyda ti dy fe hefyd, a mae fe'n boi ffein yeah. iawn, a mae fe'n um, hawdd iawn i siarad yeah. gyda, a mae fe'n gret, a beth mae wedi wneud yn y diwydiant gêm a'n anhygoel, yn enwedig bod e'n Gymro sydd yn falch a bod e gyda'i cwmni we, yng Nghymru hefyd yn pen y bont. Um, Na, mae'n cyffroes i um, yr, i diwydiant gemau fideo yng Nghymru achos maen nhw yn arwain y ffordd, felly fi jyst yn, yeah. fi jyst yn annog nhw pob tro, achos maen nhw wedi mynd lawr y trywydd ar hyn o bryd o wneud lot o gemau FMV, full motion video, yeah. felly gyda hynny, mae lot o fideo, uh, ge gemau just yn Saesneg, A yy ond pan ma' nw'n neud fideos sy ddim yn FMVs achos nw'n cyhoeddwr hefyd t'od dim so nw'n neud e pob tro yym a lleoleiddio yn Gymraeg ond fi jyst yn gobeithio bydd 'na rai cyffrous yn dod a bod nw yn roi'r yy fersiwn yn Gymraeg achos fel ni 'di gweld o mae yn neis i gallu neud stream cyfan a ma' fe... Ie. ...y tecs i gyd ma'r gêm i gyd yn Gymraeg a so chi gorfod newid i'r Saesneg. Um, yeah. Mae just... Ie, yeah, mae'n gret. Chi'n gallu... Yn y gêm peidiwch cnocio dwyo, maen nhw'n regi ar y text. Mae fe'n... So fe'n ffurfiol, mae fe'n hollol naturiol. So, mwy o hwnna ni chi gweld, ond... Ie, yeah, yeah. ti'n siŵr. Os, dylen nhw'n neud deal gyda fel S4C neu rhywbeth, a cael yr actorion cryf i wneud fersiwn o FMV videos, uh, games, videos, beth bynnag chi eisiau cael nhw, ond yn Gymraeg. So dyna yeah, pitch fi. pitch fi uh, i um, Wales Interactive. Apparently, mae wedi bod updates i wneud y sge. A ni wedi adio challenge modes. O, dyna ni, stream cyn bo hir. Efo gyniau.
oh, wow. O weles i hwnna o'dd hwnna fel wythnos yn ôl rwy'n credu weles i hwnna. Ie. O'n nw'n dweud o be' yy watch this space ne' naethon nw wneud fel dot dot dot reveal ar Trydar ar Twitter. Felly ie. Nice. O ti dim yn ca'l tri bywyd mewn y Mac Challenge modes nw. O.
Hwnna'n swnio cŵl. Ie.
Ni angen gneud hwnna. Oce. Definitely. It's on. Nawn ni neud hwnna. Oce yym Felly, ie, yeah, dyna fe am gemau uh, Wales Interactive. Yeah. Nawn ni... Chwarae nhw! Chwarae nhw, maen nhw bendant yn o safon uchel iawn a just gwylio, just cadw, um, cadw edrych ar cyfryngau cymdeithasol nhw achos dwi'n methu aros i gweld beth sy'n rownd y cornel gyda'r um, cwmni yma. A uh, ie, yeah, gobeithio ni gallu... Yeah. Byddwn ni'n stream o game, falle wneud Made of Scare cyn bo hir um, gyda'r... Yeah, trio allan a Diweddariad, ie, yeah, diweddariad diwetha o hwnna. Na, bydd hwnna'n good. Oce, okay, diolch. A uh, nawn ni gweld chi yn y fideo nesaf.